Sunanda Kumari Ratana hi Thailand ram lalnu lo ni tawh a ni a, tuma khawih thiang lo a nih avanga thi ta tiin a chanchin hi an sawi thin a, a thih dan lungchhiat thlak tak avanga hriathlawh a ni reng bawk a ni. Sunanda hi King Mongkuta fa sawm panga zinga mi niin November ni sawm kum sangkhat Zariat sawmrukah a piang a. Kum sawm pasarih a tling deuh awr chauh tiin pasal an neih tir nghal a. A pasal chu tu dang ni lovin ama u mipa ngei a ni a, pa hmun nu hrang an ni thung. An hunlai kha chuan unau an inneih tir nasa em em mai a, chuvangin eng a tan hman ngai lem lo.

Mahse Sunandai tan erawh a pianpui unaute dik tak an ni thung a, a nau hmeichhiate ve ve chu a maupui an rawn ni ta a ni. Mahse Lalnu tia koh erawh an ni ve lem lo va, chu chu lal ber chu Lalawng kawina duh dan a ni a, Sunandai tam chhung zawng chu amah chauh chu Lalnu tia koh tur a ni tiin an sawi. An hawn lai hianin Lal chhungkawi te chuanin dan khirh tak tak an siam nual a, chung zinga pakhat chu tuman Lal chhungkaw member an khawih tur a ni lo tih a ni a, Lal thisen kai te chu civilian ho chuanin an khawih thiang lo a ni. Lal chhungkaw member te chu midang ang an nih loh zia leh an dinhmun sang zia te civilian ho nena an danglam zia lantirna angin an ngai a ni. Lal vengtute leh chhiahhlawhte meuh pawhin an khawih thiang lo va, chu dan chu an bawhchhia a nih chuanin thi tura an chung thu rel sak thei a ni a. A hremna chu a rapthlak em avangin tumahin Lal chhungkuate chu an khawih ngam ngai lo va, an khawih duh lo bawk. An puan hmawr deh fuh pal ringawt pawh an hlau thin hle a ni. Kun Sangkhat Zarial Sawmriat May ni sawmthum pakhat khan Lalnu Sunanda leh a fanu Kumkhata upa te chu Bapa in Royal Palace lam pan tumin an chhuak dun a, Summer Palace tia sawi a ni thin bawk a. Mahse chumi hmun thleng tur chuanin lui kan ngei ngei ngai pakhat hi a awm a, Chapraya River an ti a, lui lian tak chu a ni hauh lova mahse a thuk hle tia sawi a ni. Lalnu chu Lalvengtu thenkhat ten zuiin lawngah chuangin Summer Palace lam chu an pan a. Mahse lawng chhung atang chuan kang mei rawn chhuak thut mai a, lawng chu a alh chak hle bawk a, thunun theih a ni ta lo. Lawng chhunga chuang te chu tuiah an zuang thla tawp tawp a, mahse Lalnu chuanin tui hleuh a thiam lova tin a fanu kumkhata upa chu a buaipui tel a ngai bawk si a, tuiah chuan a zuang thla lawk ngam lova ni. mahse lawng chu a kan ve zel avangin loh theih lovin tuiah chuan a zuan thlak ve tawp a ngai a chutah amah chu a la rai zui a pum chu a puar lian tawh a amah pawh a ri deuh tawh a ni amah zauh chuan dam khaw chhuak tura beih ngaihna a awm lo lawng chu a pil riai riai bawk si a Sunanda chu a theih ang ang a a inham tang ve a a fanu pawh chu a buaipui tel ve zel bawk a Vengtute ho chu tui hleuh thiam deuh vek an ni avangin vau kam an inhleuh kai thei mai a, mahse, an lalnu leh lalfanu te erawh an la tang tlat thung. Lalchhungkaw dan khauh tak pakhat kan sawi tak ang khan Lalchhungkaw member tute mah hi mina ranin an khawih thiang lo va, vengtu an ni emaw, chhiahhlawh an ni emaw, Lalthisen kai lo hrim hrim kha chuanin an khawih thiang lo a ni. Chu dan chu khauh taka kalpui a nih avang leh a hriamna chu an tih nat em avangin Lalnu leh Lalfanu te meuh tuia an tlak pawh chuanin tuman an chhan ngam lo va, chhan turin tuiah tumah an zuang thla ngam tawh lo va ni. Dan bawhchhiat chu an duh lo va, lel dan bawhchhe tu nih chu an duh bik lo. Lalnu leh lalfanu te chu an chhan chhuak dawn a nih chuan an khawih ngei ngei a ngai dawn si a tui atanga an hmuh chhuah chu a ngai dawn a lal dan an bawh chhiat ngei ngei a ngai dawn lal dan an bawh chhia nih chuan a hrepna tur an hre ve kur bawk si a thihna a ni dawn bawk si a chuvangin tumahin lalnu leh lalfanu chu chhan tura tuia han zuan thlak chu an ngam ta lo a ni. Thih an duh bik lo a ni ngei anga tin dan bawh chhetu nih pawh an duh hek lova, an ngaihdan chuan dan bawh chhia in lal nute nufa chu chhan chhuak ta pawh ni se, dan bawh chhiate vangin thah an ni leh tho vanga, dan bawh chhetu tia hriat zui reng an ni tawh anga, an thih hnuah an chhungte thlengin an mualpho hlen thei dawn a, chu chu an ngai ngam bik lo a ni maithei a ni. Lehlamah an lelnu raipuar mek leh nghal chu an khawngaih ve tho bawk si a, lel venghimtu tur anga ruat leh ngaih ni hlawm mah se, lel chhungkaw dan siam ngei at thlak tak pakhat chuanin lelnu leh lel fanute nunna chhan chhuak ngam lo khawp chuan a siam ve ta tlat bawk si. An dinhmun chu a lailak lawh hlein an hria a, tih thei neiin an inhre lo va ni. An sawi zui dan chuanin i vengtute ho chuanin Lalnute nufa chu khawih kher lova chhanchhuah dan an ngaihtuah ve nasa hle a, thingte an zawng a. Lalnute nufa invawn tanna tur ang te an zawn sak bawk a, mahse awmzia a awm thei lo. A rem rem an vawm tawp tawp a, mahse Lalnu chuan a fanu chu a pil loh nan a vawn beh ve tlat a ngai bawk si a. Vengtute hovin vau kam atanga an thil theh phei pawh ban turin a che thei lova, amah lah in tui a hleuh thiam bawk si lo. a tawpa lelnu chu a inham tang reng thei ta bik lova a pil ta a, a fanu pawh chu a pil ve ta a ni. Lelnu Sunanda leh a fanu kum khata upa chauh chu thi lovin a pum chhunga naute pawh chu a thi tel ve ni. King Chulalongkorn chu a nupui leh a fanu leh a fa lo la piang tur thihna avang chuan a tuar na hle a, an sawi dan phei chuan thla tam tak chhung rilru fim pawh pu hlei thei lo leh ram pawh enkawlh hlei thei lovin a awm phah e an ti a ni. a nupui leh a fate thita suhna chu thlasawm chhung zet a kalpui nghe nghe a. Chu Lalawngkawn chuanin a nupui leh a fanu ruang chu a zawn tir bawk a. Lalnu leh Lalfanu mahni se mithi tawh an ni a, chuvangin khawih mahse pawina awm tawh lo ania nge, a chhan chu a ruang chu an la chhuak thei tlat a ni. Dan bawhchhiatna angin an ngai tawh lem lo a nih hmel. Chu Lalawngkawn chuanin a nupui ruang zawlhna tur kuang chu lian tak leh ropui takin a siam tir a, a fanu ruang nen chuan Lal in bula temple pakhatah a dah a ni tiin an sawi. Sawi tawh angin thla sawm chhung zet mai chu sunna programme a kalpui a, Lalnu leh Lalfanu te thlah liam tur chuan mi tam tak an kal khawm bawk a, tute mai pawh chuanin an ui em em vek a ni tiin an tarlang bawk a ni. Queen Sunanda hi Lalte khawih phal a nih loh avanga thi ta anga sawi mah ni se, site thenkhat ah lan ve dan chuanin King Chulalongkorn thih hnua a diary an hmuh chhuah chuanin a nupui leh a fanu te chu khawih thiang lo an nih avanga vau kam atanga vengtu ten an thlir tawp hnua thi an ni lo ve tiin a tarlang tiin an ziak a, mahse chu chu thudik a ni em tih pawh hriat a ni chuang lo. Tu man an khawih duh lo vanga thi a ni lo ang khan lel ber chuan a diary-ah a ziak tiin site thenkhat hi chuan an tar lang a. Mahse, hei hi chu Sunanda thihna chhan berah lel chhungkaw dan siam chu mi in an puh loh nan leh lel chhungkaw hming chhe thei tur thaibo tumna mai mai angin an ring zawk a ni. Eng pawh chu ni se, lel a nih avanga khawih thiang lo a nih avanga tu hman an chhan chhuah ngam tak loh tia hriat lar a nih zawk avangin chu chu mi tam zawkin thu dik a ni zawk tura an ngai. An sawi dan chuanin Sunanda thih hnuah khanin lel chhungkaw, lel thisen kai ve lo hrim hrim kha chuanin lel chhungkaw member te chu an khawih thiang lo tia an dan siam chu an ti tawp a ni tih te in an sawi hial a. Mahse hei hi chu a confirm na awm lem lo a ni. Awle, thluitute, tun chhum atan chuan in Sunanda Kumari Ratana a chanchin leh a thih dan te, a thihna chhan anga an sawi lar, amah pawh a chanchin midana an ngaihven phahna chhan khawih thiang lo lal nu a nih avanga thi ta tia an sawi thin chungchang ka hriat theih ang ang ka sawi theih te chu a ni a. Thluitute, video ka post leh tur te min lo ngaihchan sak leh ula, a tawp thlenga min lo thirsak thitute chunga lawmthu ka sawi bawk e.